Gutt dat Turnéier fäerdeg ass a mech net dee Kater am Turnéier platt gemaach huet. Net vergiessen, neie Mount, dat heescht nei Charakter, spillt e Match mat iech, gitt ee Punkt sichen. An da kritt der lo hei, wéi der et gesitt, den Diddy Kong. A lo geet et viru mam Match géint de Relvoy. Vill Spaass! Sou, den zéngten a leschte Match. Dat heescht, mir gesinn haut den zéngte Spiller vum Turnéier. De Relvoy ass och am Call. Moien. An hien erkläert eis lo wärend dem Match herno, wisou dat Spill

D'Koopa krut ech einfach esou, obwuel ech net eng Kéier gespillt hat an deem Mount, mee deen aneren hunn ech elo nach net. Ok. Lol.
Dann erziel eis, wat enttäuscht dech um Spill?
Keng Ahnung, also et gëtt iergendwéi näischt wat een. Mécht sou dass ee wëll sou weider spillen, keng Ahnung, gesäit ee kee Fortschritt oder sou eppes, ech weess net. Jo genau, oh nee wat ass hei, ah déi kack Spigeln.
Ja ja, oh dat dote war e klengen gäilen Wénkel.

Wéi, du muss einfach riets Schëllertast um Ufank drécken, ouni iergendepps aneres. Nee! Oh!
Wéi gesot, mam Aus ass méiglech, ne? Oh, kanns de och mam Déngens, wann s de Spezialdéngens einfach voll draschéissen.
Ja. Ooh, mee da geet en warscheinlech schnell eraus. Respektiv wann s Pech hues, kanns de och iwwert de Spigel da schéissen an da geet en awer an d'Aus.

Merci fir guer näischt. Dat ass sonst guer näischt.
Ginn zwee Plaster gespillt, ech mengen do sinn mer eis alleguerten eens. Dat Turnéier ass och freaky gewonn dann, verdéngt och gewonn. Ja, also do war ech zwou Minutten am Gaang.

Well se komplett opgelueden ass oder wéi? Dat verstinn ech och net. Ech stinn heiansdo bei Stoppbal sou voll um Stär, awer d'Sou reagéiert trotzdem net. Radina ass geil. Yes, an du bass elo deen éischten, dee mat him engdeg am Turnéier och spillt. All déi aner hunn awer hir Waluigien oder Bowser Junior dee Moment geholl. Jo. Waat ech och bessen um Spill awer schwäert fannen daat daat erem OP Charakteren huet. Ech waarden op e Spill vun Nintendo wou enges Daags d'Charakteren zwar all dra sin mee einfach all neutral ouni Abilities vläit wieren. Naja gesi mer déi nächsten Map. Ech bass lo déi hei och schon eng Kéier gespillt an géint aaner Géigneren oder nach nit? Jo eng Kéier jo. Mee do deen stoppt also deen schlitt sou guer net weit wei also get mega schnell ofgestoppt. Stoff war schon ekleg schei wars lo gesoot. Okay du kriss se awer trotzdem. Ah! Nee.
Hm. Wow.
Deeg läit awer och éischter drun als momentan aner Spiller hues wous de méi e Reiz hues. Da speedrunnen einfach déi ganze Zäit. Gees de vläit wanns de déi net zum Beispill hues gees de vläit Tennis awer bësse spillen oder ass einfach de Punkt do wous de sees nee. Mm, ja, Okay.
genau dat.
Oh, Hallo, ah. Dat heescht, se missten en Update bréngen, a wat muss an engem Update fir dech dra sinn? E bessert Spill.
Also, also komplett bessert Spill.
Ja.
Kann ech der d'Fro stellen, ob et fir dech nach ee Gelegenheitsspill bleift spéider an engem Turnéier? Gees de dann och mat Nee äntweren? Boah, keng Ahnung. Ech kucke den Tim freet awer, datt ech mat him zwee géint zwee oder sou vläicht spillen. Also wann elo iergendwéi e zwee géint zwee Turnéier oder wa mer elo eben testen ob dat gutt geet oder sou, da man ech vläicht mat. Dat heescht datt net elo datt datt nom Turnéier op Facebook schreiws ech verkaf mar et Henny Seuss ech halen ech halen et mol.
Okay.

Ech hun déi Map net gär. Net schéin. Dat heescht du ass awer och mam Story Mode basséiert op d'Langweil ukomm, dunn war en ze einfach fir dech oder awer Challenge méisseg?
Et war am Fong zimmlech einfach. Ok.
Too easy for Railway. Also e bëssen duerchgerusht, he.

Ëmmer esou eppes an dann ass d'Spill schonn net méi esou Tennis-méisseg, ee ka besser trickshotten oder esou.
D'Héicht awer ze vill Tricker an praktesch fir dech d'Spill. Bass méi frou mat engem alen Retro-Game wéi Mario Tennis dann oder? Ja, ja, ja, Mario Tennis Open einfach. Ehm, jo, deen op der.

Den Potto. Oh nee, das Dommheet. Mee se hunn en Update hei gemat, dass net méi esou esou ee Ranz wéi virdru war. Dat hu se net erausgeholl.
Genau.

Verstees et, has du d'Final vun der Gamescom gesin? Ech muss mer dat mol eranzéien wéi do. Nee do hun ech näischt gesin. Oder do wäerten se just neutral Stages scrollen. Zeigt dat do ëmmer wéi am Online Turnéier alles gehandhabt gëtt. Ja ech hoffe mol fir si.
Hei war eben ee. Wéi leeft.
Release Online Turnéier, dat heescht mir hunn eng Kéier alles awer probéiert. wou een kann diskutéieren ob et gutt ass just zwee Sch ee Schléier hei ze hunn am Turnéier an net einfach onendlech. Volley ass souwisou e Punkt, mee ob s Wéi gëtt et? Entweder een oder onendlech oder wéi? Ja, ja. Bullshit. Just wann s de herno um CWC op Matt spills, dat kanns de astellen.
Ech fannen een ass scheiss, well dann traut een sech schonn net méi. Also ech hunn déi ëmmer einfach leie gelooss. Well Ausser et war sou de leschte Punkt sou, do muss de jo iergendwéi drucken.
Ass net besser mat Bob-oms, do kanns de warnen.
Wow.
Et ass eben d'Idee, wa mer an Serie 2 Eventer. Oh mäi Gott!
Wa mer esou en Eventche maachen, dat mer et dann och endlech stellen, well do ass Ech hat dat eng Kéier gedoen a Wiki getest wou mer géint zwee Bots gespillt haten. Jo genau, du waart schonn do, hm. Mir haten do ee Schléier pro Team just, dat ass nach méi ranz. Nee, jiddweree soll zwee einfach hunn, och géint Bot. Ech fannen dat am beschten. Dann traut ee sech nach um Ufank a wann een dann eng Kéier verkackt huet, dann mécht een et léiwer net méi.
Deecht mam blocken ass och net sou denges wéi ech lo raus héieren.
Dach, am Fong dach. Kann dat zimmlech gutt, mee ech traue mech trotzdem net, well ech wëll awer dowéinst net sou dee ganze Match riskéieren. Oh. Ech hätt lo mol gär gesinn, ob dee Ball iwwerhaapt. Ah, hast op de Potto gezielt oder? Ja bessen fir ze kucken.
Dat hat ech och eng Kéier gemaach. Oh Gott, ech hun mega lang de Ball net gesinn.
Ass de bei dir och de Schiet oder ass dee just op engem Terrain?

Ah, jetzt falsch. Richtung gedreht.
Wann dat so schön blinkt, dann... Ey. Ja, ich kann mal nicht reagieren, für einen zu machen.
oh. Vielleicht weil lag, ich weiß nicht. Oh. Hä? Das ist gerade den Energie voll. Ja. Was machst du? Wollt am Fong do an d'Lut sprongen an Rippi. Dat war den drëtte Match, dat heescht 3-0 fir dech. Äh, has géint de Schimmi scho gespillt? Nee.
Nach net, ne.
Da misst et och fir dech deng éischt Victoire sinn. Äh, jo, ech hat.
Kucken.
Naja. Ja. Da soen ech op der Platz Merci, dass du matgespielt hues, och wann d'Spill u Reiz fir dech verluer huet. Da kannst du nach die lescht Minuten däi Pefferkär um YouTube-Channel ofginn.
Dat Spill ass scheiss. That's it.
Sou, an nodeems de Relvor ee bësse ronderëm gesalzt huet, iwwert d'Spill och erkläert huet, wisou en net gär spillt, si mer dann och mam leschte Match ukomm gewiescht. An da kritt Der elo hei an der Tabell de Screen, d'Iwwersiicht vum Turnéier, a wärenddeem lallen ech e bësse elo nach zwou, dräi, véier Minutten hei ronderëm. De Fazit zum Turnéier, also mir gesinn och op der éischter Plaz de Reaper mat enger 10, 0 Bilanz, do ass net vill ze soen, en huet d'Leit fäerdeg gemaach, et ass säi Spill. Wahrscheinlech ass hien och den eenzege vun den hei 11 Leit, deen dat Spill nach vläit competitive bësse viru spillt. Hie gëtt d'Toun hei op vläit, wëll Dir huet jo elo am Video e bësse matkrut, et sinn d'Leit awer e bëssen, waren ze vill overhyped vum Spill. Dat huet een och elo gemierkt während dem Turnéier. Mir haten insgesamt, hate mer awer 55 Matcher, wann ech mech net ieren, fir 11 Leit ugesat. Ech kucken nach eng Kéier elo direkt, missten awer esou vill gewiescht sinn. Voilà, 55 Matcher waren ugesat, 8 goufen der net gespillt zum Schluss, 4 mol dovunner den Aralis. Et war dann och de Relvoy, dee ganz spéit ugefaangen huet, deen nach 3 Matcher iwwereg hat. Och de Lex an de Kakpo hat do net opgepasst mam Timing. D'Leit haten, denken ech, awer hire Spaass bei de Matcher. Et war gutt, datt den Turnéier hei am Land emol ugesat ginn ass fir d'Spill. Mir hunn och de Guy Putz mat enger 9, 1 Bilanz, dee sech gutt gehalen huet an op der véierter respektiv drëtter Positioun de Jeremek an de Jiggy, déi dat Spill och net iwwel gespillt hunn, déi mech och fäerdeg gemaach hunn a gewisen hunn, datt se awer competitive dat Spillchen hei kéinten eescht huelen. Op der fënnefter Positioun hu mer dann nach de Ricky, An dann den Bundle mam Naralis, Relvai a Lex, Kack Pudi hir Match net fäerdeg gespillt kruten an och nach de Shibi deen awer d'Matcher sou gutt wéi méiglech nach gespillt huet, obwuel en och gesot huet dat en d'Spill nemmi zäitlech vill wäert spillen well en vun den Tricker a sou enttäuscht ass. Op dëser Platz wéi gesot Gratulatioun giff ech soen un Top 4 respektiv un Top 5 déi d'Spill jo awer anstänneg nach wollte spillen. déi aner Leit och Merci gesot, dat se sech ugemellt hunn an d'Turnéier wollten och iergendswéi iwwer d'Bühn bréngen. Et huet mir Spaass gemaach fir der 10 Matcher an d'Sabbel ze kréien. Ech mengen et huet d'Matcher gesinn, et war elo keen deen ech gewonn hat. Den éischte war quasi de beschte mat enger 3, 2 Néierlag géint de Chibi. All déi aner ware vläit bësse méi enk, heiansdo Punkt erausgespillt, mee awer och oft dat ech wierklech mat 0, 3 heemgeschéckt gi sinn. Ech denken d'Turnéier war gerechtfäerteg, en Release Online Turnéier mam Numm dat ee Spill sech mat der Zäit e bësse bäi de Leit ofschwächt ass gewosst, zemools wa mer hei am op der Nintendo Switch mëttlerweil e sougenannten Luxusproblem hunn dat mer esou vill Spiller hunn. Déi meescht Spiller vun iech hunn och aner Games um Computer oder nach aner Konsolen doheem stoen, dat ze soen. Mario Tennis ass, Mario Tennis Aces ass éischter e Geleeënheet, Geleegenheitsspiel, wéi een et sou schéin op Däitsch seet, an net d'Spill Nummer eent. Dir hutt et och elo gesinn, ech hat elo ee Mount laang am Online-Ranking Gespillt national ass et dann déi zweete Plaz fir mech am Endeffekt ginn. Ech hunn iwwer 150 Matcher gespillt, ech hu mech mam Spill e bëssen ausernee gesat. D'Story ass och duerchgespillt gi lo wärend dem Mount August. An nieft dem Turnéierfazit soen ech awer, dat d'Spill mir Spaass mécht. Et krinnt an d'Schnëss, effektiv. Et läit awer dorun, dat et der selwer net vill Zäit sech geholl huet fir mam Spill auserneen ze setzen. Natierlech, et ass Fäerten ech ganz erëm ee Waluigi, Tennis Aces, respektiv Bowser Junior, mee deen hu si och scho e bësse genervt. Mussen ofwaarden, wéini se mam Waluigi dat Ganzt maachen. Mee déi Leit wëssen, wat se ze maachen hunn. Mir hunn och elo hei Matcher gesinn mat all de verschiddene Charakteren. D'Leit wëssen, wéi se sech unzeleeën hunn. Den Donkey ass och e Charakter zum Beispill, deen ass méi kräfteg an awer, wann et schnell geet, an Tennis ass e schnellt Spill, huet deen och net vill ze mellen, wann d'Bäll säitlech ginn. Do hëllefe meng Plongen an de Sand zum Beispill während dem Turneier och net vill. Ech beäntweren elo eben hei d'Fro, ob een sech Spill soll kafen. Ech géif soe jo, Geleeënheetsspill. Allerdéngs, wann der de Video hei am Dezember kuckt an d'kënnt Smash eraus, fäerten ech ganz, dat bis dohinner keen Tennis méi wäert spillen, ausser eemol de Mount fir de Charakter fräizeschalten, wat e Punkt ass, dat motivéiert d'Leit d'Spill eemol de Mount vläicht unzemaachen, vläicht och guer net. An awer denken ech e bëssen zu easy, wann et just ee Match muss spillen, dat een dee Charakter quasi geschenkt kritt. Bon, sou oder sou besser wéi wa mer misste rëm dofir bezuelen. Op jiddwerfalls denken ech mir haten e spaassegt Turnéierchen, et ass e bësse méi laang ginn wéinst de Summerméint. Ech beäntweren d'Fro, Leem, elo och ob et en zwee wéi zwee Turnéier gëtt. D'Leit hu gefrot, mir wäerten do, also mir hate jo probéiert an de Spillmodi erméiglecht engem jo net wierklech, dat en do kann am Viraus d'Ekippe stellen, wat mer elo wäerte maachen an de Méint Oktober, November respektiv Dezember. Mir maachen des Öfteren awer Livestreams, dat mer du zwee géint zwee wäerte spillen, da wäert der mierken, dat dat awer richteg spaasseg ass, dat do flott Saachen dobäi erauskommen, wann s de eng gutt Leitung hues, huuss, huuss, huuss, ne. Op dëser Plaz annoncéieren ech och dat et elo ee Let's Play vu Mario Tennis Aces och op eisem Youtube Channel hei wäert ginn. Dat wollt de Relvoy ufanks maachen, mee deen huet de Relvoy jo elo héieren, en ass ze vill overhyped vum Spill gewiescht an um Enn schlussendlech enttäuscht. An de Pingu huet sech du gemellt fir dat en dat Spill awer dann Let's Playt, wahrscheinlech a Form vu Livestreams, hätt mer elo gesi ween et mécht. A falls hien och elo sollt an den overhyped. Fluch verfalen, datt en seet, d'Spill ass Kacka, da géif ech iech verspriechen, dann ass den drëtten a leschte Mann, deen dann och ëm eran dru steet an dat dat Kéier Let's Playt. Ech hunn et eng Kéier duerchgespillt a kréien et och eng Kéier hi fir ze Let's Playen en Cas d'urgence, wa soss näischt méi geet. Op jiddwer Fall en Kéier décke Merci un déi 10 Leit, déi Turnéier matgemaach hunn. Ob mer nach eng Kéier weider Turnéier maachen, dat läit ganz un iech. Well ech sinn der Meenung, wann der wëllt Turnéieren hunn, da sollt der och vläit niewent de Turnéieren e bësse spillen. Dat ass eppes, wat hei am Land ëmmer méi eekleg gëtt, dat d'Leit just nach op Turnéiere wëlle goen a soss näischt méi mat anere Leit wëllen ze dinn hunn, well se esou déi lescht Joer e bësse gestriezt gi sinn an och forméiert gi si vun de Leit, géing ech scho bal soen, deforméiert, mee bon, dat ass en anert Thema. Also. Dir hutt elo hei laang genuch d'Top Top Eleven hei gesinn, ouni eng Approche Iech si do ze maachen. Mir huet Spaass gemaach. Mir hu elo hei op Youtube déi 10 Mann eng Kéier presentéiert gehat. Déi Playlist ass ëmmer disponibel. Et ass jo nach ëmmer deen nationale Ranking dran am Spill. Wann d'Leit Loscht hunn, wäerten se dat maachen. Ech op menger Platz wärt d'Spill och elo wahrscheinlech déi nächst zwee, dräi Méint bëssen méi op d'Säit leeën, ab und zu eng Kéier erauspaken wann d'Loscht do ass, mee och mech op aner Saachen muss ech dann konzentréieren. Ech hat elo eng Kéier mer d'Zil gesat Top 100, eng Top 10 Platz ze maachen, elo mat der zweeter Platz wéi der et gesitt hutt ass mer dat och gutt gelongen. geet mer och duer. An ech menge fir den T-Bay eng Kéier op der éischter Plaz do ze stiets, dee lo schonn zënter dem Release mengen 3 Méint um Stéck op der éischter Plaz vum Land ass, do muss e schonn a Smash 5 verfalen, dat d'Leit eng reell Chance hunn, fir datt hee seng éischt Plaz do ofgëtt. Dee spillt ze vill. Bësse schued, datt hien net beim Turnéier matgemaach huet. Et kann een d'Leit och net forcéieren. Haten et warscheinlech och net matkrut. War just e Release online Turnéier, datt en ëm nix Präispull gaang huet och verschidde Leit vläicht demotivéiert. Mee hey, mir hunn 11 Leit um Enn gehat, déi dat Ganzt matgemaach hunn, ouni elo Prize-Pool-méisseg en Turnéier ze spillen, sou dat et dat hei elo des öfter wäert ginn, wann en anstännegt Multiplayer-Spillche wäert ginn, wat och en Online-Modus huet. Dir wësst jo, Team Lëtzebuerg fokusséiert sech bis Enn vum Joer, wann net souguer nach déi nächst Joeren, méi op d'Online-Domäne, wëll offline hu mer villes erreecht a sinn der Meenung, mir mussen do e bëssen emol d'Leit Schmore loossen a wurschtele loossen, bis dat se vläit mierken, dat se eppes falsch maachen, well et ass momentan de Fall an der Offline-Community vum Land. Dat war et, ech hu genuch gelallt. Et ware flott Matcher dobäi, et ware spannend Matcher dobäi, Dir kënnt mer jo och am Discord eng Kéier schreiwen, Nale vum ganzen Turnéier gehal huet. Et war e bësse schued, dat een heiansdo huet missen d'Leit erëm drun erënneren, hey, Turnéier. Mee wéi gesot, dee ganzen overhyped Fluch, nenn ech emol einfach, dat d'Leit no enger gewëssen Zäit d'Spill awer erëm an den Eck geknuppt hunn, huet d'Turnéier och e bësse beaflosst. Mee et waren awer och eng Partie Leit, déi hunn d'Matcher fäerdeg gespillt krut, ouni vill Tamtam ze maachen, wëll se awer d'Spill gäre spillen. Bis dann dat nächst Online Turnéier, da wäert et erëm esou Format gi wéi dat hei. Ech denken d'Release Online Turnéieren wäert ech ëmmer esou maachen, dat ech dann d'Leit presentéieren andeems ech géint se spillen, respektiv, si mer éierlech, géint se verléieren. Dat war mäi Schlusswuert, maat gutt, bis nächst Kéier, ciao ciao.